rodigeda rodigeda na miss p kha phalaphala fm ri a vhona vhathu kha thelevishini ri a vhona vhathu kha zwileludzi zwa vhudavhidzani tshiṅwe tshifhinga ri ra ri tshi hangwa zwa uri mathina avha vhathu vha na vhutshilo vhune vha vhutshila ḓuvha na ḓuvha ngauri ra vha ri sa vhaḓivhi vhone vhaṋe uri na vho bebwafhi vho alutshela ngafhi vho swikisa hanefho hune vha vha hone nga maanḓesa hafha kha dzi thelevishini musi ri tshi vhona vhathu vhane vha vha uri ndi vhavenḓa fhedzi vha kha matambi ane a u khou tou pfhalesa luambo lwa tshivenḓa lokovhela mthetshelesi ndi khou vha ṱanganedza kha tshiṅwe tshipiḓa tsha mbekamishumo ya ruḓigeda ndi nga dzina ndi pfi msp ndi tshiri kha ri tshimbile roṱhe u bva zwino swika shoro awara ya vhuṱahe ri life kha facebook na kha youtube ya vha ṱoḓa phalaphala fm ri nanwi misi yoṱhe tshila tc 87 ponane kano 7.8 kana vha ri doba kha dstv audio k 811 kana muthetshelesi wa polapolo fm vhone vha tou dzula henefho hune vha vha hone vha ḓithetshelesa radio yavho kha 87.9 ya khano 7.8 ṋamusi muthu we ra ḓigeḓa naye u ḓo vha ṱhuṱhuwedzo khulwanesa kha vha vhane vha ri miss piwe nṋe ri khou ṱoḓa u bva kha thelevishini nṋe a ri tsha ḓivha uri ri itise hani afho tshipfi vho zwiṅwe zwiṱori vho a zwi tsha ḓo dovha hafhu zwa vhonala u ḓo ri thusa uri pfesese uri na afha kha i nḓowe tshumo zwo fhelela afha khou ri vha vhone fhedzi kha thelevishini na dziṅwe dza dzikhaedu dzine vha ṱangana nadzo ndi dzifhio muyeni washu wa ḓuvha ḽa ṋamusi naho a songo alutshela venḓa fhedzi luambo lwa tshivenḓa ha ngo tenda na luthihi tshi sendela kule hafha lulimini lwawe ndi khou amba nga nyere ndi sa khou amba nga shonisani masuṱa u ro itani shoni a ndi hone no vhani ndo vuwa zwavhuḓi uri mini fhedzi mm. o nakelela zwone a ndo livhuwa na ene o naka
ndi khou ḓo uri a mbudze eh, vhutshilo hawe ndi khou ḓo uri khou tou ṱoḓa u mu ḓivha khwine a songo vhuya pfa khou ofha kana mini a huna na zwiṅwe na tshithu tshithu tshine nda ḓo mu vhusa tshone tshine a ḓo pfa uri eh, a tshi ngo dzula zwavhuḓi kha ri ḓo u thoma murahu ngei musi a tshi khou aluwa ene u ṅwana wa muvenḓa ane vhori Eh. ha ngo alutshela venḓa hai o alutshela cape town ee ee, ndo bebwa cape town nda aluwa cape town um vhabebi vhanga mara nga dzi december holiday na june ro vha ri tshi dzhena nḓilani ra ḓa venḓa ra ḓa ita holiday hanefhala hayani so at least ndo vha ndi hone hayani kha ḓo lavhelesa uri u khou aluwa fhethu no tonga kapa hune ya vha uri hu na vhathu vhanzhi vho yaho ngo fhambana mm. ene dzina ḽawe ḽi pfi shonisane ndi a kholwa na vhaṅwe vhathu vha tshi mu vhidza vha tshi ri shone shonesane shone shone ya vhutshilo vho nga nḓila ḓe a tshi zwi ḓivha zwa uri u muvenḓa khou ḓi ṱanganelana na vhaṅwe vhathu vha tshaka dzinzhi dzo yaho ngo fhambana musi a kapa oh, ndo vha ndi sa ḓivhi vhaṅwe vhavenḓa so ndo vha ndi tshi amba xixhosa kana afrikansi kana you know um ya yeah, ndi ndi vhutshilo havhuḓi mm. um mara ni a ni a ni a humbula venḓa mm, mm, mm. mm. ni a humbula vhathu vhaṋu ya vhathu vha hayani vhathu vha hayani so zwi amba zwori a tshi khou amba uri nga tshifhinga tsha dziholodei a tshi mm. ṱuwa tshi ya hayani a tshi ya venḓa o vha mm. tshi khou ya mapati ha makhulu ee eh, eh, ha makhulu okay eh. vhushaka wena makhulu o vha nga nḓila ḓe yo ra ri vhangana yo shame ra ri tshi tamba khathihi ri tshi tamba magaraṱa ri tshi vhala dzibugu ri tshi tamba ndode vha tshi funḓedza u bika vhuswa zwoṱhe ya ngauri u khou amba zwori o vha tshi khou aluwa a khou mm. amba luambo lwa xixhosa luambo lwawe lwa tshivenḓa lu khou pfala lu tshi khou bva zwavhuḓi nga maanḓesa ndi makhulu vhe vha vha khou mu funḓedza i vho mpha dzibugu um dziphi dzi folklore and ndo ndo vha ndi khou vhala ndi khou ḓi funḓedza uri ndi ambisa hani tshivenḓa ndi khou vhala ndi khou ri oh ya
ndi zwine na musi a khou tou amba tshivenḓa nga u rali musi a tshi elelwa makhulu u humbula mini
muroho na muswa na vhuswa ha vhugayo okay yeah. ndi zwone zwe vha vha tshi bika zwone a tshi ya venḓa kha musi vha- vhunzhi ha vhathu vha nga vha tshi khou ḓivhusa uri ndi tshini tsho itaho uri ene na vhabebi vhawe ni ḓiwane ni tshi khou alutshela hangei cape town
ndi humbula uri vha vha khou ṱoḓa u vha vha vha- vha vhadededzi thi okay so vha vha khou funza vhathu ende vho yo u- u vhala uct university of cape town mianga na khotsi anga o yo u study hanefhaḽa so i think uri ro ro to nṋe ndo bebiwa hanefhaḽa mara lufuna na vhangwele vhakomana vhanga vho bebiwa venḓa and then vho to pfhuliwa navho so ndi mushumo na opportunity ya yeah. okay mm. mshisi wa palapala fm hu na zwiṅwe zwe ra dzudzanyela zwone shoni uri a vhone ndi khou mndu ri a lavhelesi afhaḽa grandmama
gogo a ri hello kha vhathu vhanga vha vha instagram eh!

ndi khou vhona miṱodzi yes ndo vha ṱuvha yo mm. ya a vha tsheo mara wo mfunḓedza zwithu zwinzhi and personality yanga na lipfi ḽanga na zwoṱhe you know ndivhomatamba badi ndivhomasindi vhomasindi vha sutha kha ri vhomasindi a vha tsheo ṋamusi hune vha vha hone vha tshi lavhelesa shoni a nga ri vha khou ḓihudza nga hune a vha hone na zwine a khou ita zwone vhutshiloni yawe nga maanḓa nga maanḓesa um vha tshi mbona ndi khou amba ndi khou actor ndi khou ita zwa mavhudzi vha khou vhona uri vho mbudza uri ndi nga kona u ita zwoṱhe hezwi zwithu vho mbudza uri ndi nga kona and ndi khou kona and ndi zwihulu hezwo mm.
a rumele tshikoloni zwino musi a tshi khou aluwa cape town mm. eh, a kha mirole ya fhasi mm. o vha ṅwana ḓe musi a tshikoloni yo ndo vha ndi khou rasa badi Ah, ndo vha ndi sa dzuli fhasi ndi zwone ndo lavhelela zwone ndi sa dzuli fhasi yo um, ndo vha ndi khou dzhena kha khakhathi na dzi teacher all the time ndi khou ya ofisini ndi khou ya ndi khou vhudzwa uri hasho ni ni songo ita hezwi ni songo ita hezwi mara i think uri ndi na adhd zwiṱukuṱuku a thi koni u tou dzula mara ya ashiri una adhd musi ri zwapara pala fm ndi zwile zwine muthu wa balelwa to dzula zwavhuḓi eh. a to ḓigeḓa a dzula zwino zwa pona musi a hanefha kaina maika mushumo u ḓo vha a tshi khou ḓi tshina tshina mm. kha ri ḓo lavhelesa uri nga hetshi tshifhinga ngauri u tshikoloni u mm. muthu ane vho uri wa rasa nga maanḓesa mm. nga hetshi tshifhinga shoni u khou ṱoḓa vha mini musi a tshi aluwa Ndo vha ndi sa ḓivhi mara vhabebi vhanga nga dzi weekend vho vha vha tshi nisa kha dzi drama class drama school ndi four five zwo thoma ndi four five before ndi tshi ya tshikoloni primary ngauri vho ri vha vha sa ḓivhi u itani nga nṋe um ya energy ya hone yo vha i nṱhesa so ndo ya drama school nda thoma u ita dzi play na dzi poem nda ya nda thoma u actor so ndo zwi ḓivha uri ndi khou ḓo vha ndi khou actor ndi khou performer ndi kha stage ndi tshe ndi muṱuku so a ngo vhuya thoma vha na khamusi u humbula uri khamusi ndi nyago vha dokotela ndi nyago vha pilot ndi nyago vha loyara ngori ndi tshiṱori tshashu roṱhe ri tshi thoma ro to shanduki ro to shandukisa zwine ra khou ṱoḓa u vha zwone musi ri tshi vhuelela uri mbai khamusi zwi lani thi zwi funi ri ndi lingedze zwino zwi amba uri khene u to bva musi a tshi kha ḓi to vha muṱuku mm. o vha tshi zwi ḓo zwa uri ene u khou ḓo ḓi vhona kha television yes television mara television hai ho vha hu stage ndo ndo- ndo vha ndi khou ṱoḓa u vha kha Oh. stage ah, hu na arena vhathu vha khou ni vhona ni khou performa live ya ndo a ḓi khou vhona ndi a khou imba hanefhaḽa. kana a khou actor ndi khou actor Okay. um, a thi koni u imba zwavhuḓi mara ndi a zama
a ri ḓo lavhelesa uri nga tshetsho tshifhinga vhabebi vhawe vha vha tshi khou mu tikedza nga nḓila ḓe ngauri um ndi khou sokou lingedza u humbula uri a ngo tou lwa nga tshifhinga tsha zwino tshine vhabebi ndi khwine vha pfesesa nga u ṱavhanya muthu arali a nga ri ane ndi khou nyanga u ya televishinini kana u nyanga u ya radioni nga hetshi tshifhinga zwezwo a na miṅwaha mina vhabebi vha khou mu tika nga nḓila ḓe vho ri ndi, ndi na talente vho mbudza uri vha khou supporter because ndi na talente vho vha vha tshi sia vhushumo vha dzhena goenini vha nisa dzi audition thi ḓivhi uri uri vho vhudza mini kha dzi boss mara ya vho supporter vho mbudza uri ndi a kona ndi a kona u actor ndi a kona u fhira vhathu vhoṱhe u actor so ndo vha ndi confident badi ndi khou aluwa vhushaka hone vhukati ha ene na vhana vha miyawe vhu nga nḓila ḓe best friends ri vhangana ri dzula ri khou amba zwino whatsapp group eh, ri khou rumela dzi meme dzi video dzi tiktok ya best friends ndi vhathu vhanga mm. o no swikelela zwithu zwinzhi nga maanḓesa hune vhabebi vhawo vha vha hone zwo zwino u vhona u nga ri vha ḓipfani nga zwine ene o no zwi swikelela u swika na musi
vha ḓihudza eh, ndi pfha uri ya vha vha nsedza ndi kha tv kana vha khou tshimbila mashophoni vha khou wana mavhudzi ande ya vha sea vha humbula uri ro zwi ita hezwi ro mu alusa ya vha ḓi vhudza ee ndi na muṅwe mulaedza futhi mm. ndi na ndi na zwimangadzo ndi na zwimangadzo ti nda mulaedza hafha ndi nyongo uri a pfhe khoi okay
Mishumo ya Shonisani u bva tshe a begwa i ntakadza tshifhinga tshoṱhe ndi tshi mu vhona. Zwine zwa ntakadzesa ndi ngauri ene muṋe u a ḓivha weakness dzawe na strength dzawe. Zwino Zwine a ita zwone ndi u fokhasa kha vhukoni hawe, a farelela nga nḓila i mangadzaho. Zwine a khou ita zwone kha zwine a khou a vha khazwo zwi ḓo mu isa kule nga maanḓa, ngauri in life Tshihuluhulu ndi u fokhasa kha zwine muthu a kona zwone. Ndaa.
Khotsi anga. Yo. Wow. Ni khou ita ni khou ita mini kha nṋe we.
Mulidze khulu ni khou bva kha mukala. Mm.
Uri mini ngaho?
Yo.
nṋe ndi a fana na khotsi anga vho n alusa ndi ndi twin yanga um so ya ndi khou vha emotional ndi khou humbula uri vha khou pfa uri I'm making him proud ndi zwavhuḓi ndi zwihulu

hai ndo ndo vha ndi khou ṱoḓa u ita drama then khotsi anga vha ri itani business science law and economics nda applya and um, a zwi ngo tshimbila zwavhuḓi nda excludiwa and uh, uct ni tshi khou ṱoḓa u dovha na dzhena ni funa u applya kha iṅwe department nda applya kha drama and drama school i dzhia vhathu vha 30 fhedzi shangoni ḽoṱhe eh, ṅwaha woṱhe and nda ita still arise um, poem ya mai angelo nda ita ṅwe monologue and ya nda nda dzhena vha vho ndzhia and nda thoma dzheni yanga tshikoloni musi a fha tshikoloni vhutshilo vho nga nḓila ḓe kha ene ngauri a zwi fani na ṅwana ane a vha uri u khou bva venḓa u khou ya uct a zwi fani na ṅwana ane u khou bva uct kana u khou bva cape town a tshi khou yo dzhena yunivesithi ya venḓa so zwi hani a vha tshi khou dzula hayani kana a tshi khou dzula tshikoloni ndo vha ndi khou dzula res tshikoloni ya ende cape town uh, ni tshi arewa cape town hu na vhathu vha cape town fhedzi mara ni tshi ya uct hu na vhathu vho no bva namibia na drc na zimbabwe na hanefha free state kana venḓa so hu na vhathu vhanzhi and eh, zwo vha zwi khou takadza badi nṋe ndi ye funa vhathu ndi funa u amba na vhathu na zwoṱhe ya ndi mini tshi vha khou swela tsho- tshone nga ngomu mbiluni yawe musi ya yunivesithi nga maanḓa
ndo vha ndi sa ṱoḓi u feila ende ndo vha ndi sa ṱoḓi u tshinya tshelede ya vhabebi vhanga and eh, ya yeah, ndo vha ndi khou ṱoḓa u bva na degree uri ndo zwi ite zwithu ende ndo thanya so yeah ho u kumbura vha tshikona badi tshikoloni badi badi nṋe eh. na drama maka dzadzi hafho nṱhesa nṱhesa a ḓo lavhelesa musi a tshi fhedza musi a tshi to fhedza ngauri vhathu vhanzhi vha lila ngauri musi arali vho ita zwe zwi no nga vhoḓirama zwi a mm. konḓa nga maanḓa uri muthu a wane mushumo zwi a eh. konḓa uri muthu a ḓiwana a tshi vho tou ḓivhea mm. kha ene lwendo lwa tshimbila nga nḓila ḓe musi a tshi to fhedza u graduate kana lwendo lwo thoma musi a tshi kha ḓivha tshikoloni kana zwo mbo ḓi thoma u itea musi o no graduate um
zwo thoma ndi tshe ndi tshikoloni ndo ita play um and then ndo tshuwa ngauri nda ndi khou ri ndini u ḓo ndzhia ndi ḓo tamba gai ndi na i drama degree i ḓo nisa gai and so nda dovha nda dzhena uct nda ita diploma in management specializing in marketing because u vhala zwi a zwi a ni itisa uri ndi vhe kham um bugu bugu dzi a dzi a ita uri like ni tshi ḓivha structure ni tshi ḓivha uri ndi ite mini ndi ndi vhale lini and then everything makes more sense you know mm. so yeah mm. nda humela tshikoloni nda fhedza nda ita post grad yanga in management specializing in marketing and then nda wana role yanga yo thoma okay. um, nandi on mzansi magic movie yonopfi on the ropes and then ndimusidzana wamxhosa so ndoba ndikuhamba uh, isixhosa movie yothe yeah mm.
kha ḓo nkhumbisa ri ḓuvha ḽo ri thoma musi a tshi tou vhudzwa upfhi mushumo khoyo o wana mm. zwi sumbedza na nga tshitshila tshifhinga ha o no ḓivha na khaedu yo uri mishumo a i khou wanala mishumo a iho ngori ndi khou pfa amba mafhungo a nyofho uri o vho no ḓivha na nyofho kale ndi ngazwo mbo ḓi ya a gudela iṅwe ndalukanyo kha ri ḓo lavhelesa uri musi a tshi tou wana eh, luṱingo luya ḽe luya ḓuvha u vhudzwa pfhi o i wana eh, i- inoni roulu ndi humbula ndo wa ndo wa fhasi nda lila nda fonela mianga na khotsi anga nda ri, "Ah, ndi khou ḓo- ndi khou ḓo bvelela tv ni ndo wana role and ya ndo vha ndo takala badi Mm. ya dzi audition dza hone nga hetsho tshifhinga u khou dzi pfa nga nnyi u? o no tshimbila audition ngana Nda ndi kwamba nga na tshetshiḽa tshifhinga musi Oh. a sathu wana eh, agent ya um ri tshi bva drama school um ni tshi graduator hu na eh, ipfi mini um talent showcase and vha invite dzi agent u ḓa u ni vhona ni kha stage and ni tshi bva drama school ni vha no sainiwa nga, nga vhathu mara so havha vhathu vha nifha dzi audition and uh, dzi agents dzaṋu dzi a organize uri ni ya gai ni vhoniwa ngani na zwoṱhe okay mm. zwi amba zwori ha ngo vhuya vha na khaedu yo uri u khou tea u tou bva ya ḓiṱoḓela ene muṋe mishumo mm. zwi a shuma hone zwiḽa zwithu u vha na agent oh ya yeah, zwi shuma badi a thi ḓivhi uri muthu u shumisa hani a sina agent agent u ya ni protector u ya ni wanela mushumo dzi audition u ita dzi contract dzoṱhe u u maker sure uri inwi ni nga focusa ngo actor ene u ḓo ita dzi paperwork yeah u bva afho ndi hone ra kona u mu wana kha matambi ono nga vho giani land of blood ra mu vhona kha muvhango kha ri ḓo lavhelesa uri musi a tshi sala a tshi vho ḓa kha aya maṅwe matambi a mahulwane e riṋe ra vha ri tshi khou kona u mu ḓivha lwendo lwo vha lu nga nḓila ḓe ho vha hu wone muloro muhulwane wa uri ndi khou ṱoḓa u ḓiwana ndi kha muvhango ndi khou ṱoḓa ḓiwana ndi kha sabc Mm. yo ndo vha ndo tshuwa ndi a humbula ndi tshi ḓa u shutha muvhango ri khou tshimbila hafha sabc ndi khou tetemela ende mavhone a hone ni kha stage ni khou actor ndi khou actor na vho suzeni na na- ya ndo vha ndo tshuwa ende ndi a ḓivha uri um, i made a lot of mistakes mara zwo mfunḓedza zwinzhi ende ya zwo vha zwi zwihulu a tshi ri o ita phoso nnzhi u khou amba phoso dzi no nga mini Ah, maipfi eh, u humbula dzi ḽaini dzanga um, u ḓivha uri ndi ime gai um, u sa tshuwi hu na camera phanḓa aṋu ya fhedzi o vha u si lwo thoma a tshi khou bva kha thelevishini ndi tshini tshi tsha mu ita uri a tshi swika kha muvhango a, a, a wana uri hu na hedzo phoso nnzhi kana ndi ngauri ndi hone fhethu a vha khou ṱoḓi wana a hone ende ndi tshivenḓa um, ndo vha ndi khou amba tshivenḓa mara dziṅwe dzi movie ndo vha ndi khou amba english kana um, tshikhuwa so hafha ndi khou amba tshivenḓa ndi khou amba na vhaṅwe vhavenḓa vho aluwaho venḓa ende ya zwo ndo vha ndo tshuwa fhedzi ndi khou pfa luambo lwawo lu tshi kha ḓivha lwavhuḓi mm. u ḓi tovha vhona fhano na fhaḽa mm. fhedzi sa muthu kha muthu ane vho ri alutshelaho cape town ane a vha uri ha ngo vhuya a ḓi wana a khou alutshela venḓa na luthihi mm. ndi vhona a tshi khou shuma zwavhuḓi nga maanḓesa o ri bva fhala a thoma ita dzinḓowenḓowe kani a tshi bva ngei kha muvhango o ri thoma ita nḓowenḓowe dza luambo uh, um,
zwo ita uri um, ndi vhe serious ndi tshi vhala tshivenḓa ndi tshi pfa tshivenḓa uh, uri ndi ndi ndi bvise phanḓa mm. a bvele phanḓa no guda maipfi mm. eh, a tshivenḓa mm. eh, eh, khaedu dzi sumbedza dzi nnzhi hafha zwino ri khou tou pfa nga khaedu dzine dza vhori ndi hedzi ṱhukhunyana dzine dza vhori ndi u lavhelesana na luambo lwa tshivenḓa no vha kha tshiṱori tsha muvhango kha ḓo ntshimbidza kha maṅwe wa matambya e a tamba eh, ane a vha uri khamusi a si aye ane rine ri a ḓivha ngori a zwi zwa uri u a ita na dzifilimu mm. o no shutha na dzifilimu mm. kha ḓo ntshimbidza kha ayo matambi a oṱhe u bva ngei kha if mean i number ye ya thoma i wana Uh, on the ropes on the ropes on the ropes yeah and then nda ita iṅwe movie ya david kao yo no pfi basebenzi and ndo tamba musidzana o no pfi susan

kha uh, 166 ya i khou tamba i khou dovha ya tamba mehek and u tamba nora and yeah yo
a india khou yo shutha mehek mm, mm.
three months ro dzula india ri khou shutha yeah vhutshilo vho hane haningei india ngori ri soko vhona kha dzi televishini uri e zwiḽiwa zwa hone hei zwiḽiwa zwi a ḓifha zwi a ḓifhesa ndo vha ndo vha ndi sa zwiḓivhi uri ndi vegetarian because ndo vha ndi khou ḽa muroho hone na dzi rice na maḓabula na dzi khari zwi a ḓifha badi ende hu a fana na venḓa hu green ende hu na matope na zwoṱhe hu na miri ya yeah.
mm. a ri ḓo lavhelesa uri ene ha tuvha mu active fhedzi mm. u tovha fha vha muṅwali mm. zwi tshimbila nga nḓila ḓe nga ngeo khae i think zwi a thusa u vha muthu wa no actor ni tshi dovha na ṅwala ngauri nṋe ndo thoma ndi tshi ṅwala ndi kha grade nine mianga vho ri vho wana bugu um and nṋe ndo vha ndi khou tou ṅwala zwiṱotori ndi khou tou amba zwiṅwe na zwiṅwe ndi kho to tamba ndi kho ṅwala so ya ndi a funa u ṅwala badi eh, u a funa u ṅwala fhedzi u ṅwala hawe ha u tshi nga ḓivha uri ndi khou ṅwala marifhi fhedzi ndi khou ṅwala vhathu vhane nda vha eh. ḓivha fhedzi zwa fhedzisela zwi tshi khou pfukela kha uri a ḓiwana a tshi khou ṅwala na dzi ḓirama mm. na dzi sopi ya ngo mm. fhambana mm. kha ri ḓo lavhelesa uri ndi mini tshi tsha ita uri a pfhe uri hai thi nga si tou vha mu act fhedzi ngothi vhathu vhanzhi vha ya amba zwo ri kha heyi nḓowetshumo hei u mu act dzi a vhuya nga maanḓesa Nga maanḓa. kha musi wo fara nga ngei vho kha kunwalele kana kha- kha vha mubveledzi zwi anga zwi a ri khwine fhedzi kha ri ḓo lavhelesa uri ngafha kha ene musi a tshi dzhia tsheo yo uri hai ndi ḓo ita ndi tshi ṅwala vho nda ita ndi tshi ṅwala vho na dzanga filimu Mm. zwa zwo bva ngafhi zwi bva u vha muthu wa creative um i don't think uri hu na vhutshilo in which a thi ṅwali and a thi act zwi ya khathihi um musi ndi tshi khou ṅwala ndi khou humbula uri ndi ḓo actisa hani mutshi ndi khou actor ndi khou humbula uri ndi ḓo ṅwalisa hani and zwiṱori zwa hone zwi a khathihi so yeah
amba khaedu ya u vha muekti musi a tshi khou amba luambo lwa tshivenḓa mm. nga nṱhani ya uri ha ngo alutshela venḓa mm. kha ri ḓo lavhelesa dziṅwe dza dzikhaedu dzine a ṱangana nadzo musi a tshi khou u acta kha maṅwe matambo yo ngo fhambana ane kha musi a vha khou amba tshikhuwa mm. tshixhosa tshizulu na dziṅwe nyambo ngauri ene u ḓivha nyambo nzhi nga maanḓa tshikhuwa um a thi bale nga tshikhuwa mara xhosa ah, ndo, ndo litsha ngauri ndi amba tshixhosa nga accent ya muvenḓa so a zwi shumi and um ya zwino ndi khou bva u ita play nga tshikhuwa and eh, ho vha tshiscript tsha hone tsho vha tshi 40 pages and eh, ndo vha ndi khou amba dzi paragraphs dza dza dza eh, you know um dzi amba dzi pfi mini um zwithu zwa tshikolo like okay. the terminology zwa tshikolo okay. yeah so yeah so zwi amba zwori kha kha kha kha kha zwi script zwone zwi a fhambana mm nga maanḓa okay mm, a huna zwo no fana okay zwa mm. ndi kwamba kunwalele kwa hone na mm. kuitele kwa hone kwa zwithu ndi tshifhio tshitori tshine na musi anga mbori hai tshila ndo tshirwa
ndi nga ri mehek okay na ndo tamba musidzana unopfi lufuno kha kwama mazala kha tv show ya sabc 2 last two, ye- three years ago yeah kha ḓo lavhelesa uri a- a- ha tu lavhelesa nga maanḓesa mafhungo o actor fhedzi u dovha hafhu wa vha na mafhungo u- zwa u vha ambasada hafhanoni afro eh, afrotech afrotex Mm. a dovha hafhu vha namba vha ri hai ndi khwine a tou vha na awe ene muṋe mavhudzi mm. muhumbulo uyo wo wo bva ngafhi a tshi swika hune a dzhia tsheo yo uri hai ndi khwine ndi fhufhevho nga maphapha anga ndi lavhelese zwiṅwe zwithu ndi ḓi tenda ngori a tshi nga ḓi hana ra nṋe ndi mu active fhedzi ti khou nyanga u ita zwavhewo zwo vha mm. ambasada mm. ah, ndi tshi vhuya ah, mehek ah, ndi tshi vhuya india um Uh, afrotax nda ndi khou vha ita influencing mavhudzi vha tshi rumela mavhudzi a kelly kana dzi dreadlocks kana dzi weave and then nda ambara nda advertiser kha following yanga ndo vha ndi khou influencer and then ḽiṅwe ḓuvha vho mbvisa for lunch vha ri ni khou shuma zwavhuḓi nga maanḓa nda ri o ndo livhuwa vha ri ri khou ṱoḓa u ita mavhudzi khasho yo no pfi shonisani bread nda tshuwa nda sedza nṱha nda ri vhudzimu vha khou amba na nṋe and nda ri wow i mean ndi vha livhuwa nga maanḓa havha vhathu vha afrotax ngauri vho dzhia chance na nṋe u ita business opportunity na nṋe vha dovha vha dzhia dzina langa vha vha ṋea khasho dza hone dza premium and ndi tshi vhona vhathu vho ambara khasho dza shonisani brady vho takala vho naka oh ndi zwavhuḓi nga maanḓa yeah mm. lwendo lwawe navho lu nga nḓila ḓe uh, ri partnership and uh, um, creatively vha mpha a lot of creative freedom and uh, per packet sold ndi hone hanefho as well and uh, marketing ya business yone uh, re-involved khathihi ndi partnership Mm, Mm. mm. zwi a takadza na musi u tshi ya vhengelini u tshi khou vhona mavhudzi ane a vhura na dzina ḽa tshivenḓa ndi, "Ah!" a ri ḓo lavhelesa uri um ndi zwivhe zwine a ṱuṱuwedza vhaṅwe vha active vho no nga sa ene vhane vha vha vho dzula fhasi vho lindela uri okay ri ḓo tou actor fhedzi kana ha- ha u khou wanala mishumo a nga vha eletshedza mini ri tshi khou lavhelesa uri ene o no dzhena nga ngomu kha nḓowetshumo i si ni nga phanḓa ha skrini fhedzi fhedzi na nga murahu hune ha vha kha vhubveledzi na vhuṅwali
Um, talent a i fheli ni funa u wana huṅwe fhethu tshiṅwe tshithu tshine na, na, ko- na, na kona u ita um, na tshifhinga tshaṋu Nga- ngauri acting ha, a no kona u tshila fhedzi uh, nga acting um, I, it's inconsistent Mm. and nangwe ni khou guda uri eh, ni backstage kana ni murahu ha camera ni khou guda vhathu vha lighting kana sound kana ni khou pfa uri uh, vhathu vho no ṅwala dzi script vha khou itani um, kana ni khou tou uh, shadowa a director um, o kana ni nga ita entrepreneurship na vha ni khou rengisa zwithu on the side mara ni funa u vha na tshithu tsho no ita uri acting a si source yaṋu ya tshelede fhedzi because then, then ni ḓo thoma u vhenga acting ni sa wani mushumo ni thoma uri you know you're not good enough mm. and a si zwone hezwo
Ndi zwifhio zwe ene a zwi guda nga eyi nḓowetshumo u tou bva tshe a i thoma u swika ṋamusi zwine a ri hezwi ndo zwi guda hezwi ndo zwi guda mm. hezwi ndo zwi vhona mm. um, zwi a konḓa and um, ni funa u ḓikhwaṱhisa and ni songo fhelela mbilu and ni funa u vha muthu wa vhathu ni funa u amba arali no khakha kana ni sa funi tshithu and ni funa u vha creative and ni tambe ni tambe because yeah i feel like vhathu vha serious too much and then, yeah mm. ni funa u tamba ni ḓiphine mm. yeah mm.
tshiphiri tsho vha muacti wa khwinesa ndi tshifhio ngoho ni funa u vha ni khou actor from ngoho it, it has to be uh, vhathu vho no ni vhona ni khou actor a vha vha songo u vhona uri muthu hoyu u khou actor vha funa u vhona muthu wa hone ane ni khou actor ya zwone Mm, yeah. mm, mm. so ni funa u vha na ngoho yeah. Mm. ndi zwifhio zwine a khou tama u zwi swikelela ene eh, kha vhumatshelo awe nṋe nṋe ndi khou ṱoḓa u ita dzi muvi ndi khou ṱoḓa u ṅwala dzi muvi ndi ṱoḓa u vha kha netflix sabc showmax hoṱhe hoṱhe ndi khou ṱoḓa u vula salon and eh, ha- venḓa na cape town na joburg ndi khou ṱoḓa u u- mm, ndi khou ṱoḓa u thoma family and eh, ya ndi khou ṱoḓa u- u to u to vha muthu wavhuḓi ana ono o no ṱhonifha vhaṅwe mm, mm. mm. ndi zwifhio zwine a tama vhathu vha tshi zwi ḓivha nga ene
ah, ndi a tamba badi eh, ndi a dzhokha ndi a sea and eh, ndi funa u tamba music and what else ndi creative mara ndi strict okay. like um,
ndi funa u shuma a certain type of way to make sure uri zwi vhe zwavhuḓi mhm. and yeah
arali a sa khou actor a sa khou ṅwala ndi mini zwine a zwi ita sa nḓila yo vhofholowa kana sa nḓila yo awela ndi a tamba sports ndi tamba paddle kana tennis kana ri ya hiking na magana vhanga ya ri active mm. ri ri nnḓa nga dzi weekend thavhani a tshi lavhelesa nḓowetshumo inoni ya vhumvumvusi hune ya vha hone ene wa takala iyi ndi a takala mara uh, hu na mushumo like ri royalties a ri na royalties as actors um uh, also i feel like ri funa u vula industry ya hone more voices more actors more new faces and yeah um mara yeah ri khwine zwino mara hu na mushumo mm. Mm.
zwine a nga ri ṅwana ane ha thu dzhena kha heinoni nḓowetshumo ane a khou ṱoḓa u dzhena a zwi dzhiele nzhele ndi zwifhio
u funa u thoma a ḓivha uri u khou ṱoḓa u ita mini a ḓivhe a dzhene tshikolo kana a ye kha theatre in your neighborhood kana huṅwe fhethu vho no ita uh, community hall art center anywhere uri a vhe a khou ḓowela zwa arts a khou ḓowela u guda malines kana u ṅwala dzi scripts or you know and uh, u funa u ya u vhona dzi show and a vhone tv a vhone uri vhaṅwe vhathu vho khou zwi itisa hani mm. o wana agent definitely uri a vhe protected and vhathu vha sa mu dzhieli tshelede and eh, ngori pfi vha dzhia vha dzhia tshelede vhathu
and eh, yeah ni funa u tevhelela miloro yaṋu mara ni funa u ḓivha uri ni khou ṱoḓa u ya gai and then ni ḓo ya ni ḓo wina ombedzele fhungo ḽa tshikolo ḽine na ene musi ri tshi lavhelesa vhutshilo hawe ra wana uri tshikolo tshi hone mm. vhaṅwe vha amba uri ha nṋe mara nṋe ndo zwi ita na musi ndi songa tshikoloni nnyi nnyi o no vhuya amba eh, kha interview nkede amba uri ha ene o ya actor a songo ya tshikolo mm. kha ri ḓo lavhelesa uri pfunzo ndi ya ndeme nga nḓila ḓe mm. kha muacti ndi zwihulu discipline ngauri ni tshi thoma u actor ni khou vuwa nga four ya matsheloni ni khou vhuya hayani nga vho nine ni na dzi line dzo dzo guda eh, ni funa u vha ni disciplined ni funa u vha ni tshi ḓivha uri ri khou ḓo shuma badi hafha fhethu and eh, arali ni sa yi tshikoloni zwo luga zwo luga mara ndi khou ri tshikolo tsha hone tshi a thusa zwo ni sumbedza uri industry ya hone i shumisa hani ane ni sa tshuwesi ni tshi dzhena mm. mm.
kha ri ḓo lavhelesa uri u khou tama u ḓiwana a tshi khou acta na vhathu vho no tonga vhafhio vhane ha thu acta navho ene mm, ndi khou ṱoḓa u acta navho vho thusombeto vho oh who else was i thinking of vho khomotso christopher okay. yeah na um, Hmm. vho sindi dlatu na vhone hai a amba zwo sindi dlatu nṋe a ri nga mupfi a ri nga mupfi kambe dzina ḽawe ḽe ḽine ra ḽi ḓivha thandaza thandaza ee eh, sorry
a thi koni u humbula vhaṅwe mara vha hone mm, mm-hmm. mm. sa muṅwali ndi zwifhio zwiṅwe zwa zwiṱori zwine a vhona nga ri u kha ḓi ṱoḓa uri vhathu vha zwi ḓivhe kana a zwi ṅwale kana a zwi khou ambiwa kana a zwi khou ṅwaliwa zwine a pfha u nga ri na hezwinoni ri nga kona u thusa lushaka kana ra vulela lushaka uri vha kone u guda zwiṅwe zwithu nga kha zwiṱori zwi no nga hezwi na hezwi zwa mental health okay zwo pfa u vhavha nga ngomu and ani koni u amba na muthu and eh, vhathu vha tshi ni vhona vha eh, ni vhonala no, no takala no naka ni put together you know mara nga ngomu uh, zwi bad ni khou lila a ni koni no vuwa nga matsheloni and uh, mental health uh, zwi funa zwi funa ambiwa ngazwo zwi funa ṅwaliwa ngazwo and um, yeah sa muḓivheleya ndi khou sokou tou humbulavo ndo dzula ndi ndoṱhe uri a songo leluwa muthu ane vhori u mu ḓivhelea sa shonisani o rali u amba nga mafhungo a mutsiko wa muhumbulo na vhuḓipfi u tshi khou shavha u haṱuliwa nga vhaṅwe vhathu vha ri ḓo lavhelesa uri ene sa muthu ane vhori u a ima nga maanḓesa phanḓa a tshi ṋelela mutakalo wa muhumbulo u zwi kona hani ene uri a kone u ṱhogomela wawe mutakalo na wawe muhumbulo sa muḓivhalea hmm.
ndi humbula uri ndi mudzimu a zwi bvi kha nṋe zwi bva nṱhafha kha- nga ngomu mara zwi bva kha mudzimu cause na nṋe a thi ḓivhi uri ndi zwi itisa hani ndi takalisa hani ndi ndi ndi itisa uri vhathu vhaṅwe vha see hani nṋe nga ngomu ndi khou lila a thi zwi ḓivhi mara ndi a ḓivha uri mudzimu o zwi ita and eh, yeah i just have to trust that mm. fhedzi ndi mini zwine a zwi ita zwine a vhona uri hezwi zwi a mu thusa uri a kone u ṱhogomela mutakalo wawe wa muhumbulo nga vha tshiṅwe tshifhinga khamusi kha vhaṅwe ndo ḓipfa vha tshi ri vha ya kha madokotela a muhumbulo vhaṅwe vha ḓi amba uri vha ita zwigere na zwigere ene ndi mini zwine a zwi ita u ṱhogomela mutakalo wawe wa muhumbulo ndi ya gidima ndi ya ya gym ndi a tshimbila badi ndi nṋe ndi funa u tshimbila eh, ndi na app yo no ita steps nṋe na vhangana vhanga ri a reisana 13k 13000 steps a day ndi vha ndi khou tshimbila ndi khou vo ndi khou vhona zwithu ndi khou sedza zwiṋoni ndi khou tou humbula uri vhutshilo ho naka Mm. ane and ndi na mashudu u vha fhano Mm. Ane, u- Mm. yeah.
zwi a mu thusa hezwo kha mutakalo wa Nga muhumbulo maanḓa. u vhona ungari ndi mini zwine ra khou funa u zwi ita ngori asi vhathu vhanzhi vhane vha vhori vha khou kona mm. u ndi nga ri mini a vha khou kona u ṱhogomela mutakalo vho wa muhumbulo a nga ri mini kha muṅwe muthu ane vha uri ndi muswa kana ni khou thetshelesa ane zwa zwino ri tshi khou amba u lazwila zwine ra zwi vhidza uri ndi mutsiko wa muhumbulo depression mm. kana ha khou ḓipfha zwavhuḓi kha siani ḽa mutakalo wa muhumbulo wawe a nga mu eletshedza uri mini um ya no wana muthu psychologist muthu wa no amba naye and also wanani zwithu zwo no ḓifha um hafha vhutshiloni waṋu zwithu zwo no ḓifha zwo no takadza zwo no ni seyesa and zwo no ni seyesa and zwi iteni um ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe kana once a week kana twice a week mara make sure uri ni khou ita tshifhinga tsho ḓifheliwa mm, mm. yeah iṅwe khaedu ine ya vha hone nga maanḓesa kha vhathu vhane vha vhori vha ya actor e, vhegeni ni miṅwedzini yo fhiraho funa ri khou bvu vhona muṅwe wa muact ane vhori u vha khou sumbesa zwa uri ha tshena masheleni na luthithi kha ri ḓo lavhelesa vhushaka hawe na masheleni sa muact ane a vhori mushumo a u dzuli u hone ṅwedzi muṅwe na muṅwe u ḓa tshiṅwe tshifhinga
ei zwi a konḓa a thi kone u dzula hafha nda ri uh, uh,

i think it might be u humbula uri inwi ni a fhira production ya hone kana ni a fhira eh, tv show kana play or whatever uri ndi inwi mulwane kha um, zwithu zwoṱhe um, when ndi teamwork ri a shuma roṱhe ri khathihi every single person crew cast director vhathu roṱhe ri khou shuma u ita heyi production uri i vhe eh, yavhuḓi and um, a ri kone u- u shuma hu na muṅwe muthu ono ono humbula uri ene u bva phanḓa and eh, you know mm. Mm. Mm-hmm.
a tshi lavhelesa kha ḽa matshelo u khou ḓi vhona ene muact na muṅwali fhedzi kana ngauri hu na mafhungo a business ane a vha hone hanefho ndi huṅwe kha musi hune a nga ḓi wana a tshi khou ya hone ri tshi khou lavhelesa ḽa matshelo ndi khou ṱoḓa director okay ndi khou ṱoḓa dzhena kha directing because ndi khou actor and then ndi khou ṅwala and then nda ita directing and then nda releasa movie yo ṅwaliwa nga shoni i kho shoni u khou actor and yo directiwa nga shoni
a ri ḓo lavhelesa ndeme ya zwileludzi zwa vhudavhidzani uri ene a tshi khou ḓi vhona uri alo sa shonisani u vhona i tshi khou thusa nga nḓila ḓe vhuleludzi ya vhudavhidzani social media um zwi a thusa uri vhathu vha nga ni vhona in different lights um vhathu vho no casta kana vhathu vha sa ni ḓivhi kana vho no ni vhona kha tv vha nga ni wana vha ni follower vha ni supporter so zwi a thusa mm. mara social media eh, it shouldn't be the only reason why ni khou actor you know mm. so you know ni funa u vha ni khou ni khou ḓivha uri a si zwoṱhe social media isn't everything vhaekthi vho no nga vhewe vhane vha vha na ndalukanyo vhane vha vhori vho no shuma nga maanḓesa nga tshifhinga tshe vha vha tshi khou sumbedzisa fhungo ḽori ndi uri hafhanoni kha yenḓowo tshimo u vho dzhiwa vhathu vhane vha vhidzwa upfhi ndi dzi influencara a u tsha lavhelesiwa riṋe rine ra vha uri na dzi ndalukanyo mm. ene ḽo fhungo ḽi vhonani
nṋe I'm all about natural talent ndi a zwi funa ndi a zwi funa fa vhathu uri sometimes ndi to bebiwa ni nayo talent ani tshikoloni na zwoṱhe mara riṋe vhathu vho no ya drama school for four years ri khou shuma ro neta na zwoṱhe ri tshi ri tshi bva fha ri tshi dzhena industry and a vha ṱoḓi no ṱoḓa uri vhona because muthu u na high following count to and you know and vha khou sedza netwo fhedzi zwi a vhaya zwi a vhavha zwi a vhavha nga maanḓa zwi a vhaisa mbilu so i feel like um vhathu vhoṱhe vha fanela u wana chance thi mara hu fanela u vha na regulation of some sorts uh, you know uri otherwise uh, ri khou zwi itela mini you know and uh, heyi industry i funa u dzhiiwa nṱha tonga industry ya ya accounting kana engineering kana u vha dokotela because kana vhuimbeleli Ye- kana muimbeleli like ni kona u to vuwa nga matsheloni na to decide ni- hu na zwithu zwine ni funa u ko- ni funa u ita and eh, ndi kho to ndi kho to fulufhela uri vha vhathu vho no actor vho no ya drama school na zwoṱhe vha khou vhona uri a vha khou hayariwa for dzi roles a- a vha khou fhela mbilu a- and um, yeah
ndi khou pfa nga ngo mbudza mafhungo oṱhe o fhelelaho yeah no Kha- kha mbudze zwoṱhe it's just that ndi a pfa uri um ndi a ḓivha a lot of actors um, vhangana vhanga and uh, a vha thu buka in a long time and uh, zwi a vhavha ndi khou vho- ndi khou vhona uri zwi a vhavha ende vha tshi vhona uri hu khou bukani ende a thi khou ri havha vhathu a vha na talent vha na talent vha talented vhathu ndi khou tou amba uri ya ndi ndi a zwi vhona ende zwi a vhavha ya ka ndi zwine zwine zwa khou mu sukumedzela uri avhu a sende kamelese nga maanḓesa ngeno kha vhuṅwali ngauri arali filimu yawe ene u ḓo kona uri yeah dzhenisa vhathu vhanga okay.
yeah.
ndavha ndi khou thoma u regulator okay. yeah a tshi ri vhathu vha uri vhathu vha kone u pfesesa khwine u khou amba vhathu vhane vho yaho tshikoloni vhathu vhane vha uri vha na ndalukanyi vhathu vhane vha uri talent yeah. yeah. nango vho ya tshikoloni kana vho ngo ya tshikoloni vhathu vha na talent vhathu vho no actor and vho no funa u vha kha heyi career ngauri ndi ndi zwavho and ahuna muthu ane a kona u u zwi dzhia hezwo from mm. muthu yeah. zwi amba zwo ri nga ri na musi u tevhelwa ha vhaṅwe vhathu vhane vha sala vhu tshi vho fika vha ḓe vha acte ndi iṅwe ya khaedu dzine vhe vhona khou ṱangana nadzo mm. dziṅwevho dza dzikhaedu mm. dzo ambarelaho vha acti vhoṱhe ri si khou lavhelesa uri muacti wa muvenḓa wa muzulu wa mukhuwa mm.
ndi nga ri
u hola ni khou hola masheleni a no khou ni takadza vheiwe hai hai um nṋe a- a thi ḓivhi vhaṅwe vhathu mara ya no hai ende royalties um ni a ḓi vhona ni kha tv no no actor eight years ago ende i khou dovha ya tamba i khou tamba tamba ende a ni khou wana tshithu ende zwi a vhavha hezwo zwithu ende a- a ni na tshelede and mara ni hanefho ende vha khou ita tshelede havha vhathu so ndi henezwo yeah
hu na dzikhaedu ngafho ngafho dzine ene o no dzi tshenzhema ndi mushumo une a nga vhudza murathu wawe uri ha tshimbila ni ḓani reactor roṱhe kana a nga amba uri hai ha ḓibveleni nga ngei
arali ndi passion yawe ndi ḓo mu vhudza uri ḓani a reacte mara arali u khou ṱoḓa u vha famous kana u khou ṱoḓa uh, in and out then ndi ḓo mu vhudza uri zamani tshiṅwe tshithu because hezwi zwithu zwi a vhavha u eh, rejection u pfa hai hai hai ni khou bva from the auditions u dovha na ḓivhudza uri hai um ndi a kona u actor ndi a kona u actor a si role yanga heyi na dovha na vuwa nga matsheloni na dovha na zama ndi tshihulu ya zwi khou ṱoḓa mbilu yo konḓelela ee nga maanḓa ndi khou tama u ḓivha uri sa muthu ane vho uri ha ngo tou fombe fhedzi khou actor matambya a luambo lwa tshivenḓa fhedzi hu na huṅwe fhethu ya vhuya pfha ungari khamusi u khou sukumetselwa thungo nga nṱhani uri muvenḓa ee okay ngauri
ndi wana dzi audition dzinzhi and hu na dzi language dzoṱhe for the role and ahuna venḓa and then ndi to dzula for like okay i guess a vho khou sedza nṋe ya zwa itea lunzhi yeah
zwo ralo ndi ndi ndi khaedu ine khamusi o no vhuya a i amba o no vhuya a ḓiwana khamusi a khou ta kuambo ri hei vhe- ndi khou vhona hu na luambo nyambo dzoṱhe dzine dza vhone mara tshivenḓa a tshiho ya ndo ita nezwo eh, ndi tshi auditioner for isithembiso vha vha khou ṱoḓa muthu o no amba um khensani ndi dzina ḽa ndi dzina ḽa tsonga na Yeah, ee Tsonga. and vha vha khou ṱoḓa muthu wa mutsonga mara nṋe ndo to ya by force or by fire nda ri ni ḓo vhona ṋamusi nda ita nga tshivenḓa vha ri "Okay, fine dan general yam so zwi a itea yeah yo Eh, ho- kha- kha- kha- kha nga nḓila ine a vha khou fariwa ngayo hu na huṅwe hune khamusi zwa swika ya pfha uri a- hafha zwi khou tou itiwa nga nṱhani ha uri a thi muvenḓa u pfha u nga ri sa vha active vha vhavenḓa ri a ṱhonifhiwa ri a ṱhonifhiwa mara a huna a huna a huna fhethu hunzhi o no actor uh, like a ri na dzi program uri ri bvelele khazwo like ende zwino muvhango u khou bvufhela ende ya zwi a konḓa mm. sa muactor wa muvenḓa the opportunity ya a si zwikhala a zwo ngo leluwa a zwi- ya Mm, mm. zwi amba zwori ri khou swika hune ra fanela uri ri ambe ngoho nga tshashu ri sa vhavenḓa kha ri farane kha ri tikane Mm. musi ri tshi khou vhona shonisa ane a khou actor kha mini mini zwine zwa vha uri a si zwa fhano kha ḽa afurika tshipembe kha ri tikedze ri farane ngauri nga u vhona hashu ri vhanzhi zwi ḓo ita uri navho vha kone u vhona uri o hafha fhethu vhavenḓa navho vha a vhona khamusi vha ḓo kona uri ṋekedza vho mishumo vho nga vhunzhi ra ḓi wana vho tshivenḓa tshi tshi khou vhonala huṅwe fhethu ho yaho ngo fhambana Mm. vho vhamba fhungo ḽo fhela ha muvhango um ndi fhungo ḽine ḽa khou swaswariwa kha zwileludzi zwa vhudavhidzani uri muvhango u khou swika magumoni sa muṅwe wa vhaekti vhane vho no vhuyaho vha ekta kha muvhango u ḓipfani nga fhungo ḽa u fhelisiwa muvhango a zwi a vhavha zwi a vhavha nga maanḓa nṋe ndi a humbula episode one season one ya muvhango ndi tshene muṱuku and eh, ndo vha ndi khou humbula uri i nga si fhele like i ḓo tou tamba unga unga sa fheli tshifhinga tshoṱhe mara u- eh, zwi a vhavha Mm. nga maanḓa ngori eh, dzi actor dza vhavenḓa ri ḓo ita mini ri ḓo ita mini zwino and ya Ah. zwi a vhavha Yeah, yeah.
Um, kha ri ḓo lavhelesa uri eh, ene o rali eh, ndi khou vhona na ringi afho eh, tshanḓani i khou penyelela kha mbudzi ya um muthu wanga u pfhi sia and uh, oh, last year november 23rd o mbudzisa uri ndi vhe muthu wawe and o ita lobola nga dzi nga march sino ri khou plana munyanya for next year okay ya ndo takala badi ndo funa u ya ḓifha okay dzula ndi khou sea ndi khou blasha
thikhedzo ya haya ndi nga nḓila ḓi henefho Ah, vha ri tikedza nga maanḓa Ah, vhabebi vhawe na vhabebi vhanga ndi vhangana ende nṋe na vhabebi vhawe ri close um vha dzula hanefha johannesburg so ri dzula ri khou vha vhona nga dzi weekend ndi khou bva vha bikela zwino nga sonda ra dzula ra amba ra ḽa nnḓa um, hu na ḓuvha zwa vha zwi zwavhuḓi nga maanḓa o pfha vhaṅwe vhathu vha tshi amba uri ndi uri u kha nḓowetshumo a u tea u sumbedza uri iwe wo maliwa kana u khou maliwa kana uri iwe na mufarisi ngauri vhathu a vha tsha u sedza nga nḓila ye vha vha tshi u sedza ngayo na mishumo tshiṅwe tshifhinga o tsha i wana zwi na vhungoho vhungafhani mm, ah,
you know eh, nṋe ndi humbula uri eh, arali ni talented um and no ḓo u shuma hezwi zwiṅwe zwithu a zwi na ndavha mm, mm. um whether or not ndi na ring a zwi tshintshi uri nṋe ndi a shuma ndi a actor ndi a ṅwala Ende ndi a zwi kona. rengisa mawodzi so hei ring a zwi ambi
ndi na mulaedza wo fhedzisela Eh, kha uyu mulaedza
Riṋe sa vhabebi vha Shonisani ri pfa ri tshi ḓihudza nga mishumo yawe. Ro vha ri tshi khou mu ṱuṱuwedza u bva kale. Ro zwi vhona uri ndi muthu a funaho u shuma, u tou lwa na ene muṋe a tshi lwela zwine a ṱoḓa u vha zwone. Zwine ra ita zwone sa vhabebi ndi u livhuwa Mudzimu no mu rabelisa uri a mu ṋee maanḓa a ḓi shuma a tshi ya phanḓa
khezwo o pfha mulaedza no bva kha mukegulu oh mianga we
ya um mianga vhutshilo hanga hoṱhe

um nahone u u bika u bika zwiḽiwa zwavhuḓi mianga vho funḓedza ndi nine vho thoma nga sobo and then muroho na zwoṱhe so mm. and also u, u amba um, arali no kwata thi and mm. not to just ni fhumule mm. ni ambe ni ambe na muthu waṋu cause mianga vha n- ndi tshi amba navho it's like lufuno Mm. ndi vhathu ya ndi ya okay mukegulu na mukala vha khou thetshelesa zwino ndi ufhio mulaedza une avha nawo khavho kana zwine a tama vha tshi zwi ḓivha shango ḽoṱhe ḽi tshi khou zwipfa
ndo livhuwa badi mia nga na khotsi anga um ndo vha ndi sa koni u swikela fhano ṋamusi ndo dzula hanefha na msp arali vhone vha songo mbudza uri ndi a kona and vhutshilo nga hoṱhe ndi ḓo ndi ḓo maker sure uri